Mũtumia ũmwe kuma itũũra-inĩ rĩa Gathira thĩinĩ wa Karurumo location ya Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a akĩaria arĩ mũciĩ-inĩ gwake mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Njeri Ngugi nyina wa ciana ithano nĩaugĩte ũrĩa mũrimũ ũyũ ũmũhinyĩrĩirie nginya agatuĩka mũhoi kuona atĩ mũthuri wake nĩamũtiganĩirie na aiguaga akoragwo Gĩthũrai na ndainũkaga kana gũka kũmenya mũtumia wake arĩaga kĩ kana thibitarĩ nĩathondekagwo. akoragwo Gĩthũrai Ona ta rĩu nĩ kua rĩ, niĩ ndarĩ hĩndĩ arĩ angua, akua thĩna ũyũ, tondũ nĩ egũkiuga nĩ gũkĩaga, na rĩu ta rĩu ona nderĩga gũkũ, ona ndoĩ tũrĩaga kĩ na ciana ici. Njeri aambĩrĩirie gwĩthũa maitho na athiĩ thibitarĩ akĩheo ndawa cia gũtũma atige gwĩthũa, no thutha mũtheri na thutha wa gũtiga gwĩthũa ũtukũ ũmwe, nĩ okĩrire ena mwĩthũa mũingĩ na agĩthũa gwa kahinda, no agĩũkĩra akorire ritho rĩake nĩ rĩambĩtie gũcomoka na thutha ũcio nĩ athire thibitarĩ no thutha wa kũhũrwo mbica gũkĩonekana ti ritho rĩake rĩkoragwo na thĩna ĩndĩ nĩ mũtwe ũkoragwo ũrĩ na thĩna ngaimba mwena ũyũ ngaimba ritho biũ na ngaimba nginya ikai mwena ũyũ. na kumania na hau akĩambĩrĩria gũthondekwo no gũgĩkinyanĩria atĩ no nginya akorwo agĩthĩnjwo mũtwe nĩgetha mũkiha ũcio wĩimbĩte thĩinĩ wake ũkorwo ũgĩthondekwo. gũcokio theater njokio theater nĩgetha njĩkĩrwo cuma Haha maranjĩrire no mahumbĩrire na cuma. Irima rĩrĩ maranjĩrire rĩtingĩikara ũguo no rĩhumbĩrirwo. Oho nyingĩ Njeri nĩongereire na kuga thutha wake wa gũthĩnjwo mũtwe, rĩu abocagwo gũkorwo agĩthiĩ kiriniki o mweri maita matatũ na kuona gũtirĩ wĩra akoragwo akĩruta, ĩndĩ akoragwo akĩhũrĩra andũ nguo nĩgetha akona mbeca cia kũhe ciana ciake irio ona gũtuĩka ciana ciake itiahotire gũthoma nĩũndũ wa mathĩna maingĩ marĩa makoretwo mamũrigicĩirie. Gũcokio thieta. njokio theater nĩgetha njĩkĩrwo cuma, haha maranjĩrire no mahumbĩrire na cuma, irima rĩrĩ maranjĩrire rĩtingĩikara ũguo no rĩhumbĩrirwo. Rĩu arahoya andũ a wendi mwega moke mamũteithĩrĩrie tondũ nĩ ahũthĩraga makĩria ma ngiri mĩrongo ĩrĩ o mweri tondũ tiga nĩ andũ a itũra rĩake ndangĩakũrĩrwo agĩthondekwo ona gũtuĩka onao matirĩ ona kĩndũ nĩ kũhothania mahothanagia makamũhe na rĩu nĩ makinyĩte handũ magakorwo makĩremwo kũmũteithĩrĩria. Nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa makoretwo marigicĩirie bũrũri kahinda-inĩ gaka bũrũri ũgũmĩirwo nĩ homa ĩno ya COVID-19. Kwa itũũra tũkoretwo tũkuĩte mũrigo, ta rĩu ona ndwari o ĩno yake nĩyo ĩratũmĩte twende kuoya mũrigo tũrĩ andũ aingĩ, ngagwĩta, ngeta ũrĩa ũngĩ, ngeta ũrĩa ũngĩ, nĩgetha at least tuone tũmang'o tũrĩa tũngĩmũthondekithia. Njuĩrĩ ya ritho, thiaga o thutha wa ciumia igĩrĩ kana ciumia ithatũ. Na ndathiĩ kiriniki ĩmwe no nginya ĩrĩe kuuma ngiri mũgwanja nĩ ũndũ wa bara goro. Nake mũnini wa cibũ itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ ekĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde akiuga nĩ ageretie kwandĩkithia mũtumia ũyũ kũrĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo kũrĩ andũ arĩa matehotete na nĩ ageretie gũkorũo akĩrũmĩrĩra nginyagia one nĩ ateithĩka. Reke njuge ta rĩu nĩ twĩtagio andũ arĩa very needy. Nĩ ngoretwo forward ĩte marĩtwa make kũndũ-inĩ kũingĩ twetio. In fact na ndirĩ mũndũ ũngĩ forward aga. Marĩtwa make nĩmo boandaga. Ũngĩigua mũndũ rĩu akĩaria nĩ mũkinyu mũico. Korwo no andũ a wendi mwega no metĩkĩre gũ chip in mũtumia ũyũ athondekwo ũguo ndagĩtarĩ aroiga tondũ ndagĩtarĩ nĩ atũheaga hope agatwĩra ithori rĩake rĩtikuĩte. Na tondũ mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio, rĩu Njeri nĩ ahoete o mũndũ wa wendi mwega na ũrĩa ũngĩenda kũmũteithĩrĩria amũkinyĩrĩre kũgerera namba ya thimũ nĩyo kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ kĩbũgũ kĩbũgũ igĩrĩ ithathatũ mũgwanja inya ithathatũ. Ndũngĩndũgamĩrĩra, mũndũ wa kũringwo nĩ tha, mũndũ wĩ na ũngai no andeithĩrĩrie anyitĩrĩre nĩgetha hote kũrũmĩrĩra kiriniki ici wega tondũ ndingĩhota gũtigana nacio ndirĩ ndĩrakĩrĩkia gũthondekwo, wakamũiria angĩthiĩte thieta, ingĩona mũndũ ũngĩnjiguĩra tha no andeithĩrĩrie anyitĩrĩre hote kũrũmĩrĩra thibitarĩ wega nĩgetha nginyanĩrie maũndũ mothe Ngai oke. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ mĩaraho njĩtĩkaga Njũgũna wa gĩtaũ.